Ladies and gentlemen, back to back with Kumusha Podcast Show. Nhasi takuvigirai a new setup tiripo paAudio City nenyaya dzinonakidza about my family issues mvana pamwe chete nevasikana pamwe chete nevasikanausatorezarebanausatorezikovanzirako varume vanonzi chii varume imvumvira
varume varume vaberekesi Yeah, varume vaberekesi Varume vaberekesi. sotiza madaro kuti man is the first creation vakadzi ratongovawo drama saka tichiri papo hani toleka toleka toleka alright right so nhasi guys tambokutsikayo tine a new guest queen d chimama ichi chemangoma nhasi vambotitsika panapa panew setup yepodcast tiri paaudio city makadiko mukoma Ah, ah, ah, ah, tolika tolika tolika toleka makadiko yenyu mukoma pitso Tolika. yes aya makadiko nai queen d nhasi chimama chatitsika Abho muse, bho lato here abho zvekuti. ataurisai maviewers edu akwanise kunzwa Hainini bho zvekuti hamene Bho miri zvekuti- safe here? Ah, inini ndiri safe 100 zvekutoti chero ndikasiyiwa muroom tiri tiri nemi ndotoda bcause ndiri safe ah neweather ndiri safe zvekuti allright tichiri papo une experience yaunayo here kuti wakambodanana kana nemurume wemunhu kana nechii kana kuti wakamboona murume wemunhu achidana nemvana have you ever been through that ya ndakambodanana nemurume wemunhu okay ndadana nemurume wemunhu mhm. mukadzi wacho aisazviziva infact kuti ndikudanana nemurume wake achindibvunza nomuza kuti aa ah, ah, ndizviziva ndanine naye ini mhm. zosvika pakutouya kwandira ita zvenoisy ndakatorovana naye tapedza mukurovana ndazonouchikwa mwana manje mhm. kuti ndichiita mimba yemurume wemunhu eh. eh. ndozvandakaitawo saka wabva wazotoita mimba yemurume wemunhu here kana tokazodi ndakaita mimba yemurume wemunhu chii chinonzi murume wemunhu musati maenda chii chinonzi murume wemunhu Ah, murume munhu eh, murume akaroora Aiwa. ane mudzimai wake paden zviri Hakuna official zvinhu chinonzi pamutemo. murume wemunhu, zvinozikamwa kunzi munhu hakuna akaro- chinonzi murume wemunhu Saka Boss, muti- zvinoita kuti aiwa Mm. murume anokwanisa kuroora vakadzi kana 10 eh, chokwadi ndibvumirana nemi saka kana mukadzi akanyengwa apa handiti mm. mukadzi akanyengwa semanyengerwo akaita mukadzi ari mumba umu handiti mm. is the same bcause vakadzi vazhinji chaivo chaivo ka they are ready kutosheya murume as long murume eye achivaprovider vakadzi vakawanda chaivo they are ready to share guy as long the guy ari ready kuvaprovider they are ready to share eya eh, ichocho chokwadi bcause chinoitika ndechekuti e ukada kutarisa iyo nyika nyika yese pasi rese world wide kungava kuchina kungava kupi as i mentioned kuti world wide nyika yese pasi rese e varume vakawandisa kudarika vanhukadzi zvototi murume nemurume varume vakawandisa kudarika vanhukadzi kudarika vanhukadzi vatori half of the man in the world ah, ah. vanhurume vari half Eh, varunhu vanhurume ndo vari hafu yevanhukadzi ah. eh. ndokuudzarume varume vashoma the very few i think takasiyana ne 5 percent enda gugu enda gugu but eh, kudai mati varume mm. vari ready kuroora mm. kana kuti varume ah, vanokwanisa kurooraaangochanika pane varume ajere panechi oh, varume vari ready kuroora
ngochani varume here Eh, kune varume ah, vacho ayo mira ndatingoita nevarume here pindiramutotara zvevarume kwete kuti ingotanvarume but as long as dzisiri kumira havasi varume ka eh, havasi kubata basa ka vari tobatiwa nebasainomira achitokwirwa anenge akamira chaadzomira dzomira sei achiitwa kumanyowandobafeelings kandani mafeelings echirume ah, but boys rekani kukudzai mukatasa majority varume vari mujere zvamanje manje motaridza varume vasingatonyengi mabhebhi vanotya kozoita varume vane vakadzi vavo eh, kune varume vane vakadzi vavo vasingakwanisi kuchiita kozi mukadzi anenge gara akagara murume wepamba varume vashoma guys ende vakadzi vanokura very fast ukaita sezvezvi vasikana vakasiyana 5 6 or 7 years vatokura zvekuti vakutodyika zvatova zvikuku zvakubaya zvakubvira kubayirika 12 years 18 years musikana atoibva akutokwanisika kuti angaita mukadzi wemumwe sa vakadzi vakawandisa darika varume so indonaso kuti varume ka murume nemurume vanongoita vakadzi vakana 5 zvobva zvakwana nyika yese yodi yoita happiness
kuita vakadzi haisi problem mm problem iri pakuachengeta urikwanzisaotadza kuachengeta
unotanga wazvichengeta Ah, but vakadzi vakadzi ah, nyane kuudza vakadzi ti baba.
Queen deal ari kuti ukasachengetwa unohura.
Mm. Eh eh.
Ini ndakasachengetwa ndinototsvaga. Ko vanhu vanochengetwa vachihura toti chinavo. Ah ava. Ini ndofunga kuti vakadzi vane shavi. Eh. Rechihure.
Vamwe vane shavi takasiyana vamwe vane shavi. Ah kwete vamwe.
Vakadzi vese atone shavi ra Eve. Eh.
Rechihure.
Shavi rechihure vese. Vese hapana mukadzi asina shavi rechihure. vese vanoshavira chihura vese haiti kuzoti mukadzi aita chavira chihura anenge aitwa sei Ah, pasina zvaaitwa pasina Munhu zvaitwa anohure pasina zvaitwa Ah, munhu anohura unoona zvangu chete kanchoti patimu raya rere chandakaona inini chinwa ndechoti timu raya rere rinoita so mukadzi wanonyanyoda sere wanoti uyu mukadzi ndomuda zvekuda zvere Mm. hapana zvanokwanisa kundiita mukadzi uyu. ngapasvike ngapasvike mufesi mm. manzwisisa yeah.
poya mfesi anenge aine mari anongosvika and anoya straight kwete kuachita love you ko nhasi iwewe unoda kukwira iwe anenge ari mukadzi wemunhu aruzauda kuti yoda kukwira iwe eh, wanzwisisa obva ati chi obva ati ah zviite chichi chai married chichi handokupa ah, 10000 ndakukwira mm. ayo ndokupa 10000 nharambe mbokudze chinhu wani Eh, vakadzi vanokwirwa mahara mda most of them mahara and especially vakadzi vevanhu vanokwirwa mahara mabasa Kwe- kwe- kwe- chero kwetomboti mabasa chero ngokumbirwa kutopa munhu otorowa mahara Mahara.
muri kubata saka zvinhu izvozvo munofanira kuzvinzwisisa mudhara kuti vakadzi ka hatife takavagona handi kungovagona vakadzi ka handi kutongovaita kana four paden vakapinda pacompetition soka mm. vanodzikama hatikuudzela ukaita barika revakadzi tu aiwa unotambura notambura
vakadzi vanoda competition eh. vakadzi vagara vari jealous of each other mm. and vari jealous of each other vanoda competition okay. and mm.
kuti wakamboona here kuti pane mukadzi anototi ini baba uyo kwangu anitobozoti ah, anotohorawo here kana kuti chii eh. and atono kwaari anotoona kunge mukadzi ari weak and ah, murume ari weak mm. and kana kuti irema kana kuti ifuza kuti anoramba ngatisaiviei tichiti ngeisipo mm. ichokwadi here eh, chokwadi saka ndoda mvese anochiita eh, mfesi wangu ngaatochiite nditoda kutoti titobatsirana tibatsirane pamajutis emfesi wangu anofanira kuti ngaachiite nditomukurudzira kuti achiite ini inoandifunga kuti kuchiita kwindi ita ngaadanane eh, ngavadanane kudanana kana ungototi kuchiita kuchiita kozi kana watiwe ngaachite iro the word rekungoti kuchitaharisiriro harisiriro itingadanani zvitaurobelieve kuti kuchita kuri kuvakadzi kuchita kuri kuvakadzi zvoreva kuti murume kana ukabuda ukandoita zvaunenge waita panze hauna kuchita ava murume achiti asi mukadzi akabuda imi ndiri kubvumirana nemi 100 percent bcause chinoitika choti mukadzi ndiye anobata pamberi eh. murume anonumburisa eh, eh. so zvinodikanwa zvekuti iwe haufaniri kuuya negora mumba but hapana murume anouya anegora mumba hapana bcause anounza mwana wangu inini ndikanorara nevakadzi twendu mhm. handive ndakaunza mwana asiri wedu mumba hazviti handi mm. but iwewe ukanorara nevarume twendu ko mm. uchanounza two vasiri vangu exactly Yeah. wakuita yatoo dambudziko ratova problem imwe hombe hombe mona thats why solomon aidiwa namwari Mm. bcause anga ane vakadzi 300 ende mwari vaimuda zvisingaiti aimuda zvisingaiti Compound nje. Ona kuti ini nabelieve kuti titone problem yatina ye- ye- ye- ye- ye- zvatikurarama izvezvizvozvinhu zvaidiwa namwari chezvezvo mm. hazvizvo zvatikurarama especially nyaya yegender equality wangu ukatarisa david aidiwa namwari kusvika pekupedza kuti uyu ndiye wangu chaiye chaiye wanodiridza andi eh. akatonouraya musoja eh. kuti atore mukadzi wake apedza kudaro mwari akati uyu ndiye wangu ndo wandodisisa and then wonzwa munhu achiti he usaite barika he usarore vakadzi tu mm. pastor ah, guti chaiye chaiye guti aidiwa namwari guti uya ndosaka kachechi akaziva chizayo chakazaa eh, but izvozvi zviona kuti kutongwa nemwana wekupi cheche zayocho tongwa nemwana wekunze mda ainzi ndiye wekunze wacho mm. ndiye aibata nyanga saka ladies and gentlemen tichiri papo not forgetting zvakare vana saura vedu vanoita kuti podcast tinge ichienderera mberi varipo zvakare vatihosta nhasi kuti tinge tichipano muchiona inonzi audio city audio city vanoita zvekuisa maspika mumotikari kubrandwa kwemotikari varipo panumber one for tracker vatikoka nhasi kuti tinge tiinavo pashopu pavo tichipodcastira ipapo saka zviri kutoitika life vakanyanya veaudio city guys eh, ani muri kuona ndivo vari apa ka ndivo vane ka audio fitment mm. window tinting smash and grape casticas spotlines zvese ndivo vanodhila nazvo ndo vaita kuti sound rese riri panapa ringe rabva kwarofana kunge riri richiuya panapa paaudio city tichitaurira nyaya yedu pashop pavo so please kune vaya vanoda kutaura anything related to printing or anything chinoda kubrandiwa kana anything chine sound system mumotikari go and support them panumber 1 for tracker in campton park chienderera mberi netopic hanzi mambo solomoni ndivo vainyanya kudisiswa namwari pamwe chete nadhavhidha kwete mambo solomoni chete eh. tarisa vanhu vese vaidiwa namwari mm. and mm. tarisa vanhu vese vaidiwa namwari abrahamu abrahamu mm. isaac anonzi ani jacob jacob jacob chakaenda kutoshandira mukadzi ka jacob chanopuwa munin'ina ndobva
unotoziva vachakaita mm. chakaita zizi aiwa mandivhara mandipa asiriyo zvikazishandira umwe ikoyo ndomutora jazondakamushandira ndobva ashandira futi dzimwe makore futi akarova two vakadzi vavo manje vakadzi vake manje mm. akabva ati nomukadzi wake akabva ati awanguka inini zvoramba ndichizvara ini handidi ndakupa umwe mukadzi ndobva atora mukadzi amushandira ndobva mupa murume wake ndobva mupama uyo we futi ubva tedhe same bva mupama futi achingozvarirwa vana mbara wanguka believe kuti varume mubhaibheri vanga vakomborewa zvisingaiti Ah, mda. very blessed. Zvisingaiti. Ah, ini nditori Zvisingaiti. mumwe wevarume vemubhaibheri bcause neni ndakakomborera ndokuva ndiri kutoenda handisi kutomira kulimitiwa nemi kana nani ndingotoenda pa- pa- pamafoot steps avo chaipo chaipo bcause ha ndingambolimitiwi pane chi- chinhu wani chandoziva hangu chiripo ndechekuti vakadzi machiitira vanoita kunze uku Mm. unoziva kuti hapana murume anonyatsoti kwanzi mukadzi wangu inini haachite hakuna osvika vavachinzi mukadzi kana at least asina ndochiita pagore anzi anenge arara nevarume vaviri
kwete vaviri zvake even one year but anenge akwirwa kana ka ten kana ka three pagore

ndoanenge vachihura navo futi ende ukaona muru- murume wako akasachiita nemukadzi Mm. ari kurohwa kumanyoro because that man is not man enough Eh, because kana uri murume chaiye chaiye ka haa unofanira kumbotobuda uchipinda panze apo uchitombosakura kune dzimwe understand uchitomboonesana nevamwe kuti haufa haufa because ndokuti murume chaiye Wangomboti kana mambo Solomon vaiva ne 300 ungokundika kana 5 dzemunhu. Ah, Solomon aiva ne 300. Uzodziwa mwari aiva ne 300. Iwe ungotodza kana 4 kana 5. Waita 1.
Aiwa mwana. So murume wese anofanira kuita more than 5 wives kuti tikwanise kurarama life iri straight life iri better. Because every man must cheat. every man must cheat. Not cheat.
But never another wife.

uchanetsirana nemukadzi wako nenyaya iri moteti mm. eh, unoziva kuti murume chai chaika asina problem nezvekuti mumba mazoita sei zvazoita seka ane rimwe bhebhi kunzo mm. obvious murume akatosvika uchiona maindia akapa anotongoti maswera se ototora foni yake otopinda kana mubedroom yake oti azvakuita otobatwa newe botorara eh.
but murume asingachite ndethe same person anenge achinetsera ndiana pwanya remote shonga pwanya remote shuwa shuwa
murume chaiye chaika haapinde umba na 6 azviti ngapinde kuma 11 at least 11 zvienda mberi zvienda mberi kana uri murume kana iwo kana kuti une murume kana kuti murume wako ari mumba kana achipinda umba 6

saka madhira chinenge uchimaita nguva nguva ikana upi nombana six six o'clock and hapana chimwe chinhu chamofana kuunderstanda futi mm. uri kuona mamadhara edu aya achikura aya mm. aiti kana ukanetsana nemukadzi mumba ka buda kunze vanga vasingareve kubuda ungotenderera murodhi ah, buda unorova kunze wouya hasha dziri pasi here kuti there is peace inopinda mauri ukanorova kunze soka mm. ukadzoka padeni andi mm. unonge uchingo unonge wakarerukirwa eh, ndo panosvika uchifarira kana even ifamily yako wantoona mm, dede vari kufara nhasi andi problem inoitika ndeyekutika ukarova one mumba imomo eh. hasha dzese dzekubasa dzechii zvese zvinosvika zvichingoungana pamhuri yako ukaona most mafamili zvokuti murume anzani murume anenge achipopotera vana anopopotera mukadzi anorova vana anorova mukadzi anodii vanhu ivavo havana magirlfriends kana murume wako achikurova achikupopotera achipopotera vana mm. haana kana one girlfriend ari loyal
but kune murume anonzi ari loyal kana tinenge iri weakness no ukana murume anokana kuti kuti waloyal is a weakness iweaknessweaknessona murume wako mm. achipopota mumba achipopotera vana achimonetsa njenaro vakadzi ava vanouya achiti e murume wangu anonetsa anondipopotera everyday anodidi munhu iye aiziva kuti haana girlfriend Haana girlfriend kuno. Yeah, haana kana girlfriend he is 100 percent loyal ukaona murume anofara akapinda mumba so akati- achi- akafaranuka achikuigirai mazepi achikuigirai achigira vana chikafu achiita sei achikuitira zvinhu zvakanaka zvoti Happy mimi- man.

unoziva kuti pane chinhu chaunofanira kuandastenda wakatarisa hakuna munhu anovhaira semukadzi akaroorwa hakuna mukadzi akaroorwa anovhaira zvisingaiti zvekuti akadaro rakapfeka jinhi ndiye ndiye unoziva kuti hakuna munhu anotaura kuti sex ngaitwe mumba kunze kwemukadzi mukadzi ndiye anotitemana kuti nhasi kunoitwa sex kana ndakuina sex mm. ah, unoona kubva kunoku vanhu vangu wakarova congo dust wakarova congo dust ati ndasvika ndichiriputisa nhasika wakaita yekumwa unosvika unosvika ine mudhu dzake dzimwe dzekutoti iwe wacho kutotomubata mahwani but iwewe ukabva uine mazimudhu ako ekuti anditombodutirani munhu wosvika uchingorara anouya anosvika akakubata akatomukwira vanzwisa because mukadzi ndiye anodetermina nhasi mbakuitwa seikongo dust mm. ndikaizangasa nejedi jedi baba ndaro achihwalita cheshamwari mm. kusvika badeni kudai so wangu mm. ndinonditunitsirwa nye mari yeschool fees wangu
apa uri mudhi yemadhiri apa ndiri mudhi yemadhiri baba eh. kuda kuti wangu ichindibatisawo kati at least ndingobata kana garo baba zvakaramba roko rwangoti kwavu kwavu kwavu apo uri mudhu baba apo ro one liter one liter jeti jeti baba necongo dust hazvisi right ah. mix iyoyo
mix yemwe inorohwa nevarume vanevakadzi vatatu

aiwa unoziva kuti mukadzi anorelaxa mukadzi ati akaroorwa ka mm. anofila kunge ndiye atove unoziva kuti papana vamwe vanoti kwanzi hanzi marriage is not, it's not an achievement mm. those people their life because mukadzi wese akangoroorwa ka anonafanika atosvika aiwa unoziva kuti kumukadzi marriage imasters degree baba Mm. anona songa atosimunhukadzi ka ko zvinoitika pamunhukadzi munhukadzi aroore asi anoroora anoroorwa anomirira eh.
konsati vasikana vangu three but kuti ndicharoora ane pakati pavo vari ah, choice is mine eh, eh. so mukadzi akwanisi kuchuza kuti ndoda kuroorwa nauyu
ukada watoroorwa watopinda mastapinzwa machina plus vakadzi vakadzi havatomborina kana basa kana ndida kukudzai thats why chinonokwanisa kuita vakadzi five but hakuna mukadzi anokwanisa kuti varume three zvizikamazvite so zvinoti vakadzi panyei kai eh, ndingati chii mamamamabedroom ah, vanoita varume three manje ka vanenge usingazvizivi aiwa kana zvisikatozikamwe zviratiachinhu chinozikamwa baba ndechekuti inizvezve ndikaita mukadzi wangu ndikaita mukadzi wangu ndoita mukadzi wechipiri nemukadzi wechitatu ndinokwanisa zvibudisa pajekerere mese mitozati ndivakadzi vatatu eh.

hazvina ah, pa one way or another amana ringotaura kozi ni murume nekutonyepa nekuti kana chiro asina mbuzi chiro hapana kuona murume anorowa munhu akasataura ka haasi murume haasi murume ndo varume vakurohwa manyuwa ivavo ende vakadzi manje vakakadzi manje vane pro hmm. yekuti they don't know zvinotaura varume that's why uchiona kuti munhu anogona kuvhaira isu tichitoziva kuti anopiswa nekamunhu kemhanga mhanga kasina kana nebasa rese kasina kana because kamunhu ikako ka mm. musi musi wakangopinza musoro ka kantaura kakatonyepera kuti mira ndimbopindira imeseji kachitoisa mugroup ri guys ndiri pamusoro pebhebhi riyanndiri kuezviripisa mm.
awa isusu to negroup ratitonaro sevanhu varume kutoziva kuti uyu takarova uyu takarova uyu takarova uyu takarova uyu is next uyu tichazomurova mm.
uyu takamufimbika

And I'm proud of that, but yeah, because ayo akataura.
Vanhu ataura apa example. Aiwa, ataura.
Ngachitaura.
Ataura, uda uda uda ataura kangani. Uda ataura kangani. Akakwirwa na levels. Akakwirwa na rim. Mm. And akakwirwa na watani umwe nde? Na fantan. Ah, fantan ana kumutaura. Amutaura anodyiwa na fantan mwana. Vanchoga kamuti. Vanchoga pakaya kunoku papi akamurova mwana. vose vavanjeko vakakarowa futi kovamwane poti chai kuzorova ndivanani
introduce to you uh, bebe renyika
mapromota akarowa
ko bosi ale

saka indi ndakangokuta wamene zvavo mazibati limbo wamana mwana waye azvidura nhasi ese akamudya zviri kupuka limbo limbo waimboti weuri unoenda uchechi asi uri uchengetere maspims eh,
saka vanhu vese akakurowa pa unofunga kuti angaramba achikupama ndiani in the near future ah, angaramba achindipama apa
Ah, guys, we are happy to we are happy to be here. Ladies and gentlemen, ndikiri papo not forgetting zvakare vana saura vedu vanoita kuti podcast chinge chienderera mberi varipo vecharleston prince panumber one votreka in campton park hanzi iriko zvakare kuzimbabwe opposite herald not forgetting zvakare vati hosta muzuva ranhasi veaudio city ndipo pano patiri guys kune vaya vanoda kusura maspika mumotikari mareverse camera anything related to branding or printing varipo veaudio city panumber one votreka in campton park aripo pakukubatsira guys what weare going to do tichapinda number kucomment section mokwanisa kuwana rubatsiro nhasi tiripo peaudio city ndo vakwanisa kuti koka tikwanise kuitira chirongwa chedu pashop pavo zviri kutoendera mberi mwana mamunzva akadyiwa nemadisati o oh, but hanzi libo akabata basi

Ah, Ona, pane- chiyero, pa- guys. pane imwe nhau yauri unofanira Eh. kuunderstanda panhau dzemaartist Mhm. unoziva kuti ma- va- vasikana vanodana nemamusicians Mhm. vakati wandei pabhendi Pa- pamunoenda pashow paya paya panenge paine kana vasikana kana kuti ngatimboti ten Mhm. anditi Mhm. every vasikana vari papapo kapo pane one anotoda vanhu vanoridza best guitar mm. yekuti iwe even uchiridza lead ka mm. kana kuti uchitoimba haufi wakadiwa nemusikana eye anongoda mabestanoda mabest guitarist chete chete pane musikana anoda vanhu anoridza madrums anoda madrumist chete wapanziza eh. kozoti anoda vanoimba chete anoda mavocalist chete wapanziza mafootballers chete mafootballers chete mhm. sa ukaona eh, muri pabhendi paipe kana vachizorovana panenge vachirovana paipe mhm. pane one anenge ada kundotora weuyu kana kuti anenge abva akatotargetwa neuyu kuti ndichaita sei that's why uchiona kuti maartist mazhinji especially ekudhara vaya vakafa neaids why because vaingokwira pasi that same person mm. vachingochinjana macheso akauya muno mucampton park akakwira musikana wakwira tongai mouya achikwira that same chi musikana yeye uyu zvakati anenge achikwira that same musikana yeye mm. anyone everyone anenge anenge achingokwira that saka vanenge vachingoroteta pa that same girl why because iye anotonakirwa nevanhu vanoita sei mm. vanoimba ivavo same same neuyu atori nenhinga yototi even uyu akamira apa akandiroda kukwira ka even akauya ne 5000 hafa akaluma vanongodiwa mamusicians but as long uyu achiuya akabata mike akaimba anotokwira mahara asinobvisa kana sendi eh. because paanenge achitoimba papa anotoita honi kutoda kutotunda ipo papa achitoitaati ndakutoda nezvinhu zvese awa but tichipapo eh. eh. example yanezuro kwakuwe show mm. nezuro yaoriano majamaster mm. pane akatouya akatonditi ndine 10000 mm. uda nezvako mm. but anga asitorina mbiri ndakatomuzapura ndakatoenda akatopiswa
anokurungarizaapo ndatononokewa nekupedza shoyi ndoda kuenda ari kuridza kuti

awa mameseji ngaasatiratidza awa ngaasatiratidza
ane chiuno handimuti ane vana vaviri munhu vari rinzwanzi arara achirova potonasi Mm. chibaba hakusi pamwe angarova here ikongo dustinenga chirwa nemudhara mm.
asi queen ndichimbotaurawo chimbotiudzwa from your experience do you, uh, do you like munhu anogara arova congo dust kana nejedi jedi kana kuti do you prefer munhu anongouya natural yeah, inini i prefer munhu anenge akadhakwa anotouya akatonamwa kudhara mhm. eh.
arowa anotanga kuda kudhonzera tumatambo tusiripo

unokwanisa kumwa alomo nechezvita hazvireite ndo zvichamisa simba simba kuregara mira but izvi just extendore general doro mm. mm. rinowedzera sexual appetite or mm. something like that like doro ukatongorwa doro eh, inotochinja same time and

Ah, nyatsopaunonyatsopabata unofila sei unonzwapera simba hereunonzwayekuti unoshaye pekubata here unonzwa kupera simba ya unonzwa kupera simba zvinhu zvechingoendeka so isi mhm. asiune feeling nemunhu iye kuti ah, hapana pabho ungatotunda here uchijiwa ya zvinoitika unototunda sometimes wambodyiwa sirekere ya ukatotunda ya fanta ndiye akatombondidya
Ashara DJ Vandani. Ah, muri chibaba. Murokweta sini. Maro sini ka. Ati wadzana dzokeredza mashoko acho. Maganjuzi ani makaka sine. Anda Ah. achipapa pati arichokukweta sini. Saka kanda nanyadzodya sine zvekuti Anodya.
Samalisa sanda naye anokokota. Eh? Anokokota Ko ko zvakasiyana. ko kwindi dambobvunzo inonzi squirting. Iya yekuti mukadzi anopwaya mvura. Mambo experience.

unongoisa blambika wotanga kutorova munhu kusvika zodaro mm. amaya mm. iyaye ndeyekuti unotanga kubata munhu baba mm. wobata munhu kusvika kuita kunge ari paralyzed even paunopinza blambi baba usangoipinzi unguti yese vom Ha ha ha ha! unofanira kupinza mbijana mbijana waize ukapinza musoro yaka ukambobudisa womborova chibhinzete nemusoro mm. womboipinza futi wobudisa rova chinechi ukaona achida ukaona musikana akukubata sirekiso mm-hmm. paunenge uchipisa kana akukubata zviroedza kuti akuda kutunda mm. ivhomore ndopona chibva chipfee bhoza anenge atira sei mm. saka ukasaivhomora manje anongotundira kani the way yes kangani ah, dara
azviite zvokuti munhu ongwerekana ngoti kahwani kozi tokonaka pai queen d mukatadza kuwaskwetesa ka anodzoka netestimony panazviona uyu manje ka akadaro zvoita achiname manje Eh? anozoita chinamira handiri kuona unazati ukadaro mukadzi kunyange wakabhuroka zezvo kuti wabhuroka ka eh. even mukadzi wakanaka zi haende hama dzake dzogona kuti siya murume wakoaiziva munhu wamuri kuti siya haisi weti chii Masperms. Aiwa ukazabudisa masperms. Aiwa ka ndokuspeting yacho ka inoita. Aiwa but aiwa asi masperms. Zvekuti masperms atizvibvisei.
Dara. Tinounzwa kuti chii chinobuda. Naikwi ndicho chinobuda. Chinobva pai? Mubody yavo.
Mubody yangu.
Muweti here?
Ndozvatozi. Aiwa aiwa.

achikuudza kuti nda wandisvitsa pajisport chaipo chaipo mm. anenge atunda endeblambi yako inonge unenge akazara anosara akaita flat aewa ndikuti utori pakati anotanga kutokudza kuti wanichitsa pajisport aewa kazi ndati kuti uzoti zvafanira kuti mdhara imimi muri kunzwa nyota imimi manzwisa mm. muri kunzwa nyota yekuti mukaona mvura muchainwa pamunoona mvura paipai mukainwa ka mm. munyatsonzwa kuti nyota yapera kwanzwisa ndozvinoita pasex ukarova mukadzi wako ukamurova ka blambi yako kaivhomora so kana mukadzi atunda inobudisa zvinhu zvine zvakakora kora zvo mm. waize anenge atunda zviri normal

kutunda zvinenge zvakaita kunge mazidzi zvakakora kora so zvinenge mabuda pamwe eh, anenge atotunda eh kundibata munhu unenge waita ikoko eh, eh. Mm, anogona kunge atotunda uchitomubata kudai ana kana gona kunge achito boss vanotosa chiguno chisa chiguno zvo anogona vatotundiswa nezvo mm. waize saka iwe manje unenge usiwo paunozopinda paipai manje ka mm. vamwe vakadzi ukatongopinda paipai ukatunda ka hacha anongoita vakadzi vanoita zvatongoita wesusu varume mm. zvekuti ndikatunda inini handichada otombofizuka uri kuona saka iye anenge atombofizuka but susu manje sevarume boys we are men tingori bully tokuramba tingoita sei but iye sometimes zvezika chatomunakidza ipapa daaozobika papaya but zviriko zvekuti choro asingachanakireka

but vati libo ari kurova zvezera zvekuti chero tikamubata ruregezi anokwanisa musuka anokwanisa musuka mawani akaipa mwana weyo yakaipa
ladies and gentlemen saka tichiri papo not forgetting zvakare podcast it's all about kutandara tichikuvigirai nyaya dzinonetsa mumastreet so please kune vaya vanoda kuzoti zoita pati two yenyaya iyi you need to follow like comment and share kuitira kuti tikwanise kuzokuigirai the part two of the story but kana mukasakomenta kulike nekushare then hatikwanisi kukupai eh, part two yenyaya iyi but tinokwanisa kuzviita kungotaurirana nasaura vedu veaudio city vatikoka nhasi kuti tinge tiri pano tigare pashop pavo tichipodcasta tichitaura nezveupenyu nezvinhu zvinoitika sexual life yemacelebrities pamwe nevasina kana cent handisi ndadaro but anyway kabom this is kumusha podcast show kune vaya vane mabusiness anoda kuadvertiswa please come with your businesses we are here for you as we are doing for audio city we are able to advertise your business on behalf of you

Thank you, Toleka, Toleka. Yes, uh, thank you, Queen D, for availing yourself. This is Kumusha Podcast, guys. Please. But levels, sure, neba danda rese rari hanzi wakatadza kutundisa munhu. Akafoira. But this name. Queen D ndo ari pano pakudza mari hanzi libo akagona. Thank you. Toleka. Ah, mamzete mamdara.